misalnya tuh han kada hendak kada aku ih betul salah kina ngalih han ih oke kawan jadi kita mungkin langsung menuju ke videonya kawan ih sedikit aja informasinya tadi intinya aku anak membawa bubuhanku bernostalgia lah dahulu kan subscriber kita sedikit wah ini ya lumayan lah sudah dahulu kan pasukan Troy itu kayak sedikit benar anggotanya wah ini boom banyak benar anak masuk jadi pasukan Troy ya kalau lih hihihan jadi maksudnya tuh kayak semakin besar lah sudah pasukan Troy yang ada di benua nih

Napang pang ditawakan ni ih. Pina galak banar kawan saku tagugur ya lah. Ih biasanya kita misalnya ada kakawanan tu yang modelnya rabah kita tatawa galak ih kawan macam apa itu. kita barukan lo nah.
Masam ge ja beputih guys. Masam ja. Nah. Cuma nyamannya ai pasukan tu rele mamancok jambu putih, jambu urang kah diputik. Hiih. Kisahnya, ulun gigi ulun gingsul ja kaya oke lah.

Hm ketika ikam handak mamulai satu hubungan lagi putusi lu nah ada nih hiih jangan kisahnya nyaman lawan nang hanyar hiih bosan lawan yang tadahulu eh nang tadahulu pang kayapa habar hm barikan lu nya kepastian nya kalu lih hanyar ikam malangkah untuk cinta selanjutnya tuh tuh maksudnya ha narat ja ulun papandir lih.

Mudahan sehat tarus panjang umurnya murah rejeki jua disana. Napa ai lih macam macam aja betiktok nya ti. Ini ni kawan ai dua hp nya. Humm kisahnya inya oke lah. Ih hape ulun dua ja kisahnya. What the fuck. Kada mama aku haja kawannya kada sagininya inya main tiktok. Iih mamaku jujur main tiktok jua cuman kada banar pang enerjik kaitu. Iih, tapi bagus aja sidin lah. Iih, hitung-hitung olahraga aja sidin kan. Nah, imbah ham napa pulang ini ai hah. Asik. Alih macam-macam. Sisingut tabel dah masih aja bertiktok-tiktok.

Hihih ayu ha situ bungas banar pian. Mas jualan?
Iya. Emang gak malu? Kenapa harus malu?
Kalo biaya pacaran anda masih dibiayai orang tua, jangan pernah menghina jomblo yang senang bekerja.
Hmm. Bujur tu, leh. Hiih pas buka kantor jangan pina musti mehina kakawanannya nang bagawi nang mudelnya tu ecer-eceran. Ih untung ja inya begawi daripada kawa masih minta wadah kuitan handak baungah-ungah. Iih jangan jangan, kita harus kawan ai pasukan Troy tu terdidik mandiri. Iih paling kada membantui kuitan barang ya kalu lih. Humm mun kada kawa seorang magawi tuh, paling kada usaha kuitan tu dibantu. Han ada jua kaitu nang manambah di rumah. Ada ni kada han, aur mambaling aja mamicik HP tu kaya what the fuck lah, kina lapar makan bahira. Nah habis duit minta rokok. Wadah kuitan han misalnya. Nah. Macam-macam aja lih, aduhai. Penampilan tidak menjamin kelakuan ja. Iih, bebaju harat dah nah, be, be, be, bejuga apa, bebaju koko, kupiah. Sakanya nang dibawa gadok. Iih, umpat nah. Kita mabuk kada kada kada jangan kawan lah iya mun kawa kawan jangan lupa pakai nang kaya itu tuh ih pacul baju dulu hanyar handak nang iih aduh hai lih macam macam aja wahini. Banjarmasin bro. Ai napa ah takajutnya aku berubah jadi nang bubuhan nang anu ayuha dah kada ngerti lagi aku.
Ardi, Ardi. Kenapa binian tuh lah selalu benar dan lakian tuh selalu salah? Nah ini, ini dia. Hmm, karena binian tuh faktanya dilahirkan memang untuk selalu benar dan lakian itu selalu disalahkan. Tapi ingat satu, kada semua lakian si penjahat di lakian gini di perasaan dia ambar tiga kali makai oh ya satu lagi jangan sampai kam jadi budak cinta ambar japan wadi sanakahe
apa ai nih hiih kada memberikan alasan apapun kawan ai karena ja bibina tu sejak lahir hudah selalu benar what the fuck lah

Iih, mudi nang lantur banar hati nih. Iih, jangan, jangan lah. Iih, bagi kakanakan yang nonton, ikam jangan terlalu nang hakun diperbudak oleh cinta tu. Cinta tu kaya itu tu pang kawananya, semu tahu lah. Humm. Kecuali ikam hudah, hudah ada beisi penghasilan, ikam jalani cinta, nah tu ada tujuannya sudah. Iih, hujujuhnya gin nah ikam manikah, nah itu baru cinta. Amun nang bapacaran nang bibiasa, nang cinta monyit, haka dusa ba uma ai.

Urang tu kada mancintai saurang, urang tu kada handak lawan saurang, kada mancintai, tarteh lah. Urang kada dicintai kada kalihi banar ai, urang mahulut nar ai, betaha urang mangawini dah.
Napa pang cel baamuk-amuk hihi ya kalo kawan acil ai jua urang kada apa bukannya mancintai tapi bujur jua pang lah kalo misalnya ada urang nang handak bujur mancintai tu datangi ka rumahnya Hiih, datangi kuitannya nah itu hanyar bujur-bujur amun nang kisah di chat hawara kaya what the fuck lah. Hi aku gin bisa kaitu. Cuman untuk datang ka rumah niat serius tu nah. Aku tawa jua niatmu tu, mamacari handak ngini wara kalo lih, kada mangawini kada. Hahaha.
Nggak papa nggak pacaran, yang penting manggil sayang. Iya kan sayang.
Aduh ai kanapa ai kakanak kan ganal banar muhamu talalu bacuncum lawan kamera tuh iih tahu ai jua muhamu glowing iih cuman biasanya kalo bibinian tuh kawan lah angle kameranya tuh mun di kahiring kaya nih inya tuh sebenarnya handak kelihatan mancung hidungnya hah itu tuh rahasia bibinian tuh jadi misalnya ada bibinian nang pina nang bahiring-hiring kaya ini nih. Nih kisahnya mancung nih hidungnya aja padahal pas kaini pesek sekalinya. Hah ampe ha beruku ada nah. Melihat tiktok kaini kawan ai kaya hambar ruku jadinya. Nah iya pulang ai. Aduh hai. Cobalah nang ada di video deh. Ikam lihati pulang videomu tuh. Ikam nilai pulang basa bagus lah. Iya aku nanggu ikam supan saurang malihat. Kalo candaan temanu masih kau anggap serius, pulanglah nak, ini bukan duniamu. Oh, ini kisahnya keanggapan nih. Pasukan Troy jangan ada yang paanggapan lah di kakawanan nya ikam kada dikawani gin nah ii sadikit sadikit tasinggung sadikit sadikit tasinggung ii kada usah bakawan amun kaitu tapi jua kakawanan yang mahuhulut tu jangan jua talalu banar lah. Banjarmasin keras sayang ai coba kada kawa babulik lawan mantan kawannya jadi palampiasan uma ai ha kada jua ah kawan ai ii.

Iih oke ini top banar videonya lah terima kasih pasukan trio yang sudah ngirim iih dan di yang ada di video ini nah dimanapun ikam berada aku salam iih kau bunga sebenar asli nang kaya bubuhan Korea asli ikam mm Korea nang kana anu itulah pokoknya Oke kawan jadi kita sudah nonton tadi videonya aku harap bubuhan ikam di sana terhibur dan yes kawan ya apalagi aku sampaikan dah pokoknya aku harap bubuhan ikam di sana sehat terus Ya kalu leh aku kada henti hentinya kawan ai mandoakan ikam sehat tarus kada sehat tu kawan ai penting banyak baduit mun kada sehat tu kaya what the fuck banar lah kada kawa manikmati hasil saurang kaitu nah ya kalu jadi kudoakan mudahan ikam sehat tarus amin akan ee mudahan panjang umurnya amin akan mudahan rumah rumah ja murah rajaki nah ya amin akan nang kaya bawakap halih amin tarus hihi oke kawan lah sampai disini aja video kita terima kasih gasan mun ikam nang sudah nonton jangan lupa like comment dan subscribe channel kami official channel kita bertahan channel banua taiman ini.